Lwfans gyfalwyr a budd-daliadau eraill. Fel arfer, allwch chi ddim cael lwfans gyfalwyr Os ydych chi'n cael Pensiwn y Wladwriaeth, lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau, budd-dal analluogrwydd, lwfans mamolaeth, budd-dal profedigaeth neu fudd-dal gwraig weddw, lwfans anabledd difrifol, lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau. Ond gallwch chi wneud cais am Hawl Sylfaenol Mae hawl sylfaenol yn meddwl y buasech chi fel arfer yn cael lwfans gofalwyr os na fysech chi'n barod yn cael budd-dal arall. Er mwyn cael hawl sylfaenol, mae'n rhaid i chi wneud cais am lwfans gofalwyr fel arfer. Gall hawl sylfaenol gynyddu'r swm o arian rydych chi'n ei gael o fudd-daliadau eraill, neu fe all ei ganiatáu i chi gael budd-daliadau eraill am y tro cyntaf. Fe ddylech chi edrych i weld a allwch chi gael hawl sylfaenol. Fe all eich helpu chi i gael mwy o arian. Os ydych chi'n cael budd-daliadau'n barod, dylech chi ddweud wrth Swyddfa Budd-daliadau os ydych chi'n dechrau cael lwfans gofalwyr, neu ddylech ddweud wrthyn nhw os ydych chi'n cael hawl sylfaenol. Gallwch chi ddod o hyd i fanylion cyswllt y Swyddfa Budd-daliadau Iawn yn y llythyrau y maen nhw wedi'u hanfon atoch chi. Nid yw lwfans gyfalwyr yn effeithio ar fudd-dal anabledd y person rydych chi'n gofalu amdano. Ni fydd yn effeithio ar eu pensiwn a wladwriaeth nhw os ydyn nhw'n cael un. Mae'n rhaid i chi edrych i weld a fasai lwfans gyfalwyr yn effeithio ar fudd-daliadau y person rydych chi'n gofalu amdano. ac fe ddylech chi feddwl yn ofalus a ddylech chi wneud cais amdano. Am fwy o wybodaeth neu i gael help a chyngor, gallwch chi gysylltu â'r llinell cymorth sydd ei angen arnoch chi drwy dewis o blith y rhifau cyswllt yn y blwch disgrifio isod. Eich Cofnod Yswiriant Gwladol a Chredyd Gofalwr. Mae yswiriant gwladol yn arian sy'n cael ei dalu gan bawb sydd dros 16 mlwydd oed ac yn ennill mwy na swm penodol yr wythnos. Mae cofnod eich yswiriant gwladol yn dweud faint o arian rydych chi wedi dalu tuag at yswiriant gwladol. Mae yswiriant gwladol yn bwysig. Mae'n cael ei ddefnyddio i weld faint o arian y dylech chi ei gael o fudd-daliadau fel Pensiwn y Wladwriaeth. Mae eich pensiwn a wladwriaeth chi'n bwysig. Dyma'r arian y byddwch chi'n ei gael i fyw arno pan na fyddwch chi'n gallu gweithio oherwydd eich oed chi. Os ydych chi'n cael lwfans gofalwyr, byddwch chi'n cael credydau i amddiffyn cofnod eich yswiriant gwladol chi. Mae hyn er mwyn amddiffyn eich pensiwn a wladwriaeth chi. Os na chewch chi lwfans gofalwyr, efallai y gallwch chi, er hynny, gael credyd gofalwr. Mae hyn er mwyn helpu i amddiffyn cofnod eich yswiriant gwladol chi. I gael credyd gofalwr, mae'n rhaid i chi ofalu am rywun am o leiaf 20 awr yr wythnos. ac mae'n rhaid bod y person rydych chi'n gofalu amdano fel arfer yn cael un o'r budd-daliadau hyn. Lwfans byw i'r anabl, ar raddfa ganolig neu raddfa uwch ar gyfer gofal personol, taliad annibyniaeth personol o elfen y bywyd bob dydd, lwfans gweini neu lwfans gweini cyson yn ôl cyfradd sylfaenol diwrnod llawn sy'n cael ei dalu, taliad annibyniaeth y lluoedd arfog. Os nad ydyn nhw'n cael un o'r budd-daliadau hyn, efallai y gallwch chi, er hynny, gael Credyd Gofalwr. I wneud cais am Gredyd Gofalwr ac i gael cyngor, cysylltwch â'r Uned Lwfans Gofalwyr. Mae ei rif ffôn ar gael yn y blwch disgrifio. Diolch am wylio. Os hoffech ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am lwfans gyfalwyr, ewch i'r fideo cysylltiedig yma ar y sgrin a thanysgrifiwch i'n sianel.